Hello guys, welcome back. Tuzan cu atulio Thailand ram lei ah a cang cuahmahmi uh, political issue, politic lei in an ton cuahmahmi buaibainak kong kha kan rak chim lai i a sei un sami nan um si ahcun kan bia rak ngai ve ding in vun som ṭhan ka vun in duhmi hna si. I cu lawng si loin kan video na nak zo pa khan thazang na kan pe ve ṭhan u lo. Uh, kan page kha follow na tuah rih lo si ahcun follow ra kan tuah ve ti kha vun chim ka duhmi si. Atulio hi Thailand ram cu biatak tein an buai cuahmah liopi a si i an hruaitu an luban pawl kha biatak tein an buai hna i kan hnulei July thla nikhat ah khan a luancia July thla nikhat ah khan an Prime Minister nu zong kha a rian in an dinhter ti kha kan hun theihmi si. Hi tuzan a kan chim dingmi cu zeiruangah dah Thailand Prime Minister nu kha a rian in aa dinh i zei sualnak dah a tuah timi kha a bikin ka rak chim lai. A luancia meithlan kul in riat ah khan Thailand ramri a hakmi Thai ralkap pawl le Cambodia ramri a hakmi Cambodia ralkap pawl karah khan bia i alnak a chuak i an kaphnih kar in khan cu bia alnak cu an daihter khawh lo caah khan meithal tiangin an rak i kap ti si. I cu kaphnih kar meithal an i kahnak ahcun hliamhma a tuarmi zong kha an rak um len. Cu ruangah cun Cambodia zong kha an thinhung tuk i Thailand ram nih an pekmi internet service vialte kha an phihpiak hna. Cun Thailand ram in vegetable te hna export an tuah tawnmi lanciang vialte zong kha an phih dih i an kaphnih kar sipuazi lanciang vialte zong kha an i phit veve ti si. I nihin ni tiang hi an ram hnih in i cenat lonak kha a sosang chin lengmang i deih lei panh loin khan i zual chin lei lam kha a panh ti si. Cu ruangah cun aluancia June thla ni hlei nga ah khan Thailand Prime Minister nu nih khan former Cambodia Prime Minister a simi Hun Sen kha a chawnh i foreign a chawnh i a nawl ti si. Cu a nawlnak video file cu Naite ah khan a hung chuak i cu video file nih cun Thailand mipi vialte si hna seh, cun Thai ralkap hrihrim kha an thin a hunter tuk ciammam hna i Thai Prime Minister nu kha a rian in i dinh dingin biatak tein mipi zong nih tapaih an hmauh ti si. Mipi zong nih tapaih an hmauh lawng si loin Thai Senator minung sawmthum le paruk zong nih khan High Court ah ca an ṭial i Prime Minister cu a rian in dinhter dingin nawlnak kha an rak tuah. Cu nawlnak an tuahmi cu High Court nih khan an zau i mee an thlak ti si. Vot in an thlak i Thai Prime Minister nu dinhter a duhmi kha minung pasarih an si i dinhter lo a duhmi kha minung pahnih an si ti si. Cu ruangah cun vote in An tei hna caah khan Thai Prime Minister nu kha a luancia July thla nikhat ah khan a rian in an dinhter tiah kan hun theihmi si. Cuca ruangah cun atu hi Thai Prime Minister nu cu a rian in a ṭum i amah ai ah khan yayi ah midang kha an khenh hna, an khinh hna. Atu Thai Prime Minister nu hi a luancia thonghnih kum kul le kum li August thla khan Prime Minister dirhmun kha an rak pekmi a si i atu kum thonghnih kum kul le kum nga July thla ni khat bak ah a rian in ai dinh caah kumkhat hmanh a ṭuan manh lo tinak a si. Ca ruangah cun atu lio hi Thailand ram cu buai ur in an um i an i tuaihmal cuahmah liopi a si ko ti kha kan vun chim ka duhmi si. Hi cucu tuzan ah vun chim ka duhmi si sehlaw thaizing lei ah a dang an rak chim ṭhan te lai lunglawmhnak tampi ka ngei.